Pwoc madit bot wun ducu ma wuneno Bec TV, tin Bec TV bene pud tye maber, wangeyo ni paco kenyo ki dano weng nongo bene wun wutye maber. I nino matin kono i Agako dictric i kin dongo lobo madit ma nongo wan waneno dongo lobo mabeco i kine tye man bar dege madit man ma nongo tye i Kalongo taun kauncil. Ripot kono ma nongo tye ka kati man ki bot luloc man me bar dege man madit me kalongo tye ka wacci ni peko madit kitye ka nongo ki bot komuniti man me kalongo taun kauncil ki kabedo ma orumo atikane jo ma nongo gitye ki lee dyel, opego, dyangi ripot tye ka wacci ni peko tye kabedo tye ni

cito ci putu man kom bar dege weko nongo ca mukene lalele dong cako golo bar dege wan wangeyo ni dege weko opye maber nongo myero bar ne bene nongo tye ma nongo tye flat ci dong luloc man me bar dege man me meno kalongo tye ka waco ni Komuniti myero ki sensitizing gin wek gunge kit ma nongo macin nongo tiyo kwede. Wan wangeyo ni macin tye ki principle ma nongo myero ki lub ki wek nongo ka nongo twere nongo macin egi ni guti maber. Atika ne ka ki waco ni dege myero ki pye ka ma pwot te lokke ni dege bene myero opye ka ma pwot. Nongo tyen lok ma miyo ki waco kumeno nongo jo dul ma giloyo lok me dege ki tukke ki ngo ki eno ni nongo giniang maber co gitye ka lwongo lutela ko ducu me neno ni bar dege man me ot yat kalongo tye man jami ma pire tek ma nongo tye ka weko bene kwo man me anywali pa Uganda oluu nongo tye bene ojenge ikome in one way or the other pien bar dege man aye bene i kine mukene nongo ka yen mogo ma nongo a ki woko ya nongo kineno ni kikelo ki dege ci dong nongo ka pa dege peke nongo kite me nongo yadi mogo ma nongo tek tutwal wek nongo kwo obed tye bedo matek tutwal ci dong kitye ka ciko lutela mapat pat i rwom mapat pat man lutela pa gamente lutela dini ni omyero ka twere kicik lwak wek nongo gunen yo me tic ki bar dege i yo maber. ki dong yen junctions mogo matino tino ma nongo cito ci ngole i bar adegi bene tye ka kelo peko bene gitye ka lwongo lutela mogo ma giparo dongo lobo ni i kare mukene an macalo Best TV wawoto bene i bar adegi enini wabin wacito wa i agikkine waneno ki i kom wiye pii tye ma nongo pongo iye ma nongo ka ce kunnu In ineno, nongo pe tye maber pien nongo i kare mukene ka dong dek obino ka landing, ibinongo ni nongo bedo tek tutwal ki lapilot me neno ni nongo en ecibo dege piny i yo mamwol. Ci dong kitye ka lego komuniti man me kalongo ki kabedo ma orumu me neno ni gitiyo man ki eria kenyo i yo maber tutwalle ka onongo twere dyangi, dii ki opego.

Twero bed ki luto, pien in i kare ma nongo dege a, nongo cik waco ni dano myero pe obed cok ki propeller pa dege, ci nongo bene lutino man ki jo madongo myero bene kicikgi kipwonygi pien wan wangeyo macalo jo madongo wan wapwonyo apwonya i kom jami mukene ma nongo ca mukene pe wangeyo. Ci man aye ripot ma nongo tye ka a ki bot man luloc man me bar dege ma tye i Kalongo ka ma nongo dege man ma nongo a ma nongo kelo yat ki dong dege ma bino i program mapat pat bino nongo pye man i bar dege li eni-ni. Ci dong man aye ripot ma bene tye ka a ki Man i gang kal madit man me bar dege me kalongo, wapwoyi matek wun ma wulubo wa i best TV Lubanga obed i wi gum omedde ka subscribing omedde bene ka neno nongo program mabeco ma nongo wan wacwalo botwu.